Бүгенге көн хөрмәтле шагыйрьләр, шагыйрәләр, мин Рафис белән яшь вакыттан бери таныш. Рафис радиода эшләгәндә без аның белән күп кенә җырлар иҗат иттек бергә. Һәм ул җырлар хәзергечә хәзер яңгырыйлар, хәзер яшьләр җырлый. Менә шуннан берсе сезгә җырлап китәм. Бу җыр Туган нигез дип атала. Бик шигъри матур, шул вакытта ук күңелгә интеп, җыр ничек булгандыр, тыңлап китегез. Рәфис Корбан сүзләренә Туган нигез. Әйдә.

Күпкырлы, көчле шәхес. Бүген минем анарга рәхмәт әйтәсем, табибә буларак саулык-сәламәтлек телисем килә. Ул Бөтенроссия татар гаиләсе оешмасын үз канаты астына алып, терле бөтен чараларда да, бөтен чараларда да ул безнең белән бергә. Без сезгә бик рәхмәтле, Рафис Харисович. Менә бер рәхмәт хатын укып китәсем килә. Мөхтәрәм Рафис әфәнде, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятын үстерүдә, гореф-гадәтләрен һәм гаилә кыйммәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бөтенроссия татар гаиләсе фонды сезгә үз рәхмәтен белдерә, киләчәктә дә аралашып яшәргә, уртак эшләребезне бергә алып барырга язсын. Сау-сәламәт булыгыз!

Күп җирләрдә йөрдем, күрдем җәннәт кебек якларын. Дөнья матур, ләкин туган җирдән матурырак җирне тапмадым. Мин тормышны сөйдем. Һаман сөям. Ямьләр өчен аны җан аттым. Мин яшәүне йөрәгемнең бөтен күзәнәге белән яраттым. Тормыш итү җиңел шөгель түгел. Таудай басты кайчак иңгә дә, Клеч йөзле Җиңү кулын сузды, Инде тәмам изде дигәндә. Туры булдым сүздә. Тик аңладым, Сынлап кына моның хатасын. Туры сүзнең аткан таш шикелле Үз башыңа кире кайтасын. Мин бу җирдә бик күп нәрсә күрдем. Тик үкенмим, риза озга мин. Язмышлардан узмыш юк диләр бит. Ни күрсәм дә күрдем язганың. Язмышыгыз матур сезнең, Рафис әфәнде. Тагы да матур булсын, бәхетле, озын гомер телим мин сезгә. Бик рәхмәт сезгә, Гөлшат апа туган.
Рәхмәт үзегезгә. Рафис Корбан Биектау районының Кече Битаман авылында туып үскән. Авторның нәшер ителәсе икенче китабы Орон дип аталганы шигырьләр китабы. Ул Рафис абыйның туган ягы, аның якташларына, күренекле кешеләренә багышланган шигырьләр белән башланып китә. Бүгенге кичәдә Рафис абыйның якташлары да катнаша.

Энҗе ташлары булып безнең якташ язучыларыбыз, фән эшлеклеләребез тора. Һәр ел, ел саен бездә ел дәвамында якташ язучыларыбызның юбилейлы даталарын билгеләп узабыз. Былтыр Солтан абый Шәмсинекен, Зиннур абый Хөсниярнекен билгеләп үттек. Ә инде быел исә без үзебезнең якташ язучыбыз, Битаман авылыннан булган, безнең Биектауыбызның горурлыгы булган Рафис абый, Харисовичның юбилеен билгеләп уздык. Безнең белән бүген шулай ук залда аның ул җитәкләгән Биектау үзәкләре эшелттерелгән китапханә кысаларында эшләп килгән каләмдәшләр коллективы да бар. Алар исеменнән дә сезгә чын күңелдән Рафис абый олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезгә бик зур рәхмәт булганыгыз өчен, иҗат иткәнегез өчен. Безне һәрдаим поддерживать итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бөтен Биектау исеменнән рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Һәм кечкенә генә инде бүләк.
Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлия Сәлимовна.
Безнең җитәкчеләребез килә алмадылар, бүген тыгыз көн. Алар Ренат Рашитович безнең

Дөньялар үзгәреп китеп, кәгазь бәяләре нык күтәрелү сәбәпле, аның башкалары әлегә тукталып тора. Алар арасында шигырьләре һәм тәрҗемәләре кергән икенче, өченче китабы, проза әсәрләрен туплаган дүртенче һәм мәкаләләрен туплаган бишенче китап турында сүз бара. Соңгы елларда Рафис абый проза әсәрләре, романнар, повестьлар, хикәяләр. иҗат итте. Шунысы кызыклы, ул язган романнарның дүртесе дә шәхесләргә багышланган. Ватан романы халкыбызның каһарман улы Муса Җәлилгә, Әхмәров романы Рафис абыйның авылдашы, Бөек Ватан сугышының башында ук аның барышына тамырдан борылыш ясаган каһарман разведчик Исхак Әхмәровка, Җилгәннән төшкән нур романы мәшһүр язучы, энциклопедик белемле галим Нәкый Сәнбәткә һәм дүртенче роман, әлегә беркая да басылмыйча чират көтеп яткан әсәре Артык кешеләр, халкыбызның бөек улы Салих Сәйдәшев һәм аның якын дуслары шәхес культы корбаннарының фаҗигале язмышына багышлана. Хәзерге кысман кичәбезне янә җыр дәвам итә. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Насыбуллин. Аның башкаруында Рафис Корбанның Артык кешеләр романының каһарманнары композитор Салих Сәйдәшев белән Кәрим Тинчуринның Кандыр буе музыкаль драмасыннан Монтёрлар җырын тәкъдим итәбез.

Хәзер сәхнәгә Рәфис Корбанның барлык әсәрләрен дә укып баручы, тәнкыйтьче, әдәбият белгече, шагыйрь Рауил Рахманинны чакырабыз. Рәхим итегез, Рауил ага. Бу дөньялар шактый үзгәреп тора. Дөньяда сугыш бара, дөньяда зур көрәш бара. Һәр ил, һәр милләт үзе хыялланганча, үзе булдыра алганча Безнең урыны билгели бу дөньяда. Кызганычка каршы, безнең халыкта күбрәк тамак кайгысы, безнең шагыйрьләрдә күбрәк лауреат булу кайгысы. Бәхеткә каршы, башкача уйлый белә торган, башкача принциплар белән яши бала торган шәхесләр дә бездә. Юк түгел, Рафис Корбанов әнә шундый кешеләрнең берсе. Башта әйтеп куям, Рафис инде ул без өйрәнгәнбез, бала чага шагыйре, нәниләр шагыйре иттереп, аңа да мөнәсәбәт э, шулай 30 ел буена шулай булып килде дип әйтик инде. Ләкин Рафисның бер хикмәте бар, шушы сабыйлыгында Тирәнрәк иттереп карасаң, зур философлар хикмәтлелек чакта менә алда сөйләп исбатларны сезгә шул нәрсәне. Шуңа күрә Рамиска ике катлы карарга дип әйтимме, ике кат иттереп карарга, аны аңлап бетерү мөмкин түгел. Һәм Рәфәт абый белән дә сөйләштек. Безнең гомер генә җитми Рамисны аңлап бетерергә. Ул катлаулы, бик катлаулы кеше, бик гади кеше, бик ихлас кеше һәм бик катлаулы кеше һәм аның эшләгәннәрен дә чыннан да карасак менә тезеп зур хикмәтләр ачыла монда. Менә мин сезгә эшләп күрсәтәм азрак. Моннан 40 ел элек, 33 ел элек Робесны без ишеттек беренче тапкыр Уян татар дигән җыры белән Илхам абый Шакиров хәтерләсәгез, кояш чыкты, ул калыкты, тәрәзәдән нур балыкты, уян татар, уян инде, уянырга вакыт җитте. Менә шушы Искиткеч зур гимн сада белән килеп керде ул туксанынчы еллар башында Рафис. Бу инде кәлтә теге шаяру гына түгел, бу гаять җитди милләтне алга этәрә торган зур бер гимн дип әйтик инде. Менә аның бит сүзләре дә алга таба карагыз. Нәрсә ди? Үз җиреңдә, үз телеңдә яши алмау яшәргә син гаҗиз бит син ди. Аннан инде Керәшмәсә татар үзе, кем керәшсен аның өчен? Менә аның сүзләре анда. Димәк, шушы гади генә тыелган җыр эчендә дә шактый тирән мәгънәләр ята. Әнә шушы формада, димәк, поэзиядә килеп керде Рафис шагыйрь буларак. Шуңа да менә Радмий Ркаветты шагыйрьлеген таный дип, шагыйрьлеген танымыйча мөмкин түгел, чөнки шулкадәр тынгысыз кеше шагыйрь Равис. Һәм шагыйрь кеше, һәм шәхес кеше. Зур шәхес. Менә шушыларны күрә барабыз аның һәрбер чыгышында, һәрбер ишәешендә.

Димәк, милләткә хезмәт итүдә бу бик зур өлеш дигән сүз. Менә бала шагыйрь буларак, әле хәзер аның шәхесенә килсәк, Рафис кебек еш өлеш эшне алмаштырган кеше юктыр ул. Бер эш дистә эшне алмаштыргандыр ул. Аның тынгысызлыгы, җөрәге, ул акча эзләп йөрми ул, эштән эшкә күчеп. Аның тынгысыз җөрәге җитте, шагыйрьлеге җитте. Ә мин шунсы кызык. Аның белән эшләргә туры килде. Иделдә эшләдем мин, китап нәшриятында эшләдем. Аның белән эшләгәндә рәхәт. Ул синең сиңа салынмый. Ул үзе әйдәп бара. Сине алга дәртләндерә. Менә шундый кеше. Хәзер Менә Илә язу чыгарып бергәндә идек инде, тагын искә төште. Ул эшләгәндә зур шәхесләребезгә багышлап романнар, хезмәтләр язу идеясе туган Рабис башында. Һәм унлап кешегә ул акча табып бу заманда бүләк итеп шушы хезмәтләрне эшләттерде. Бу мөгъҗиза бүгенге көндә акча табып Язучыларны эшкә утырту, милләтебезнең зур шәхесләрен күтәрттерү, бу зур могҗиза дип уйлыйм мин аны. Аннан соң безнең үлгән язучылар шактый гына, мөхтәрәм язучылар. Шәфкать Галиев, Илдар Юзиев, Туфан Миңнуллин, Адел Тимергалин, Зөлфәт, Мәдәрис. Одни. Бергазян Юнус һәм башкалар һәм башкалар җыры белән язучы. Аларның кабер өстенә сәнгать әсәре булдырдай һәйкәл ташлар куйдыртты. Бу монсыда мөгъҗиза. Моны теләсә кем булдыра алмый. Бер Мирза абыйның катнашын әлдә истә тора. Аның очучы буларак, диңгезче буларак, язучы буларак ташы, бу сәнгать әсәре. Менә димәк, шушындый зур могҗиза эшләрлек кеше. Аннан соң, менә хәзер Кавказга безнең безнең кардәш халыкларыбыз Җыелышып килде, аның безнең уртак бәйрәмгә, һәм Рамисның бәйрәменә дә дип әйтик, Бакардан, анда казаклардан безнең төрки халыклар. Теләсә кемгә алай җырмыйлар. Димәк, Рафис алар күңеленнән чытыр ошый белгән. Димәк, Рафис аларга да игелек кыла белгән. Шуннан да ул тәрҗемә итте, аларның китапларын чыгарды. Күпме хезмәт куя, алар турында җылы-җылы сүзләр сөйләде. Бу шулай кешене ярату дигән сүз. Бу заманда кешене ярату ул шулай ук могҗиза. Хәзер кешене бик яратып тормыйлар хәзерге заманда, кысан заманда. Хәзер ягына килик менә иҗатына. Бүгенге көндә булды ябык конкурс, шагыйрьләр конкурсы. Ике поэмасы ябык конкурс та җиңеп чыкты. Ни өчен? Чөнки Казан турында язып, мондый эчкерсез, мондый гадел, мондый теге дөреслекне ачып язган поэмалар мин укыганым юк. Бу бит карап тормый, Хаҗи Такташ бу, Хәсән Туфанмы, башкасымы, аларның да тәнкыйтьләрен ача, аларның да кимчелекләрен ача һәм башкалар һәм башкалар. Шулай иттереп, гаделлек өчен, дөреслек өчен көрәшүче кешеләрнең аз сандагы әдипләрнең берсе Рафис Илчиккәнә шагыйрь кеше яңадан тагын бер җиткән. Инде соңгы менә тагын сүзем озакка китте. Дүрт роман турында сүз булды монда. Дүрт-биш елда дүрт роман язды. Бу шулай ук могҗиза. Нинди романист дүрт елда дүрт роман яза алсын? Ә нинди романнар бит әле. Муса Җәлил инде тапталып беткән, инде фабуласы. Муса Җәлилне күреп беләбез, ишетеп беләбез. Ә юк, Рафис шулкадәр китереп чыгарды яңа ниләрне, яңа чакларны. Аны каралмады да, агартмады да, шомартмады да. Нәкъ менә без теләгән Җәлилне Ватан романында без күрәбез, бу зур батырлык. Шулай ук Әхмәр, акта булып калган Әхмәр турында язып чыкты. Инде Нәкый Сәмбәт турында. Нәкый Сәмбәт турында бит каралыкта яздылар. Күреп карагыз, өч томлык ни генә, мәкальләр генә. Бу бит гомумән могҗиза. Татар халкын тешләп калдырган Шәхисәбәтнең. Ә шушы язучыны каралтып, аны җире белән тигезләп язучылар да булды. Юк, Рабис көлеп алды, мондый моментны шунда ук рәшкә ташланды һәм шунда ук Шәхисәбәтнең ак исемен, якты исемен укучысына кире кайтарып бирде. Бу бит теге иҗат батырлыгы. Мин үзем шулай аңлыйм. Шулай итеп, теге гомумиләштереп карасаң, Рафисның һәрбер эшләгән эше аның теге балалар өчен язуы да, шагыйрьлеге дә, романист булуы да, көндәлек эшләгән эшләре дә, барысы да алар үзенә күрә батырлык, нәкъ менә бүгенге көндә эшләнәсе эшләр. Бүген бик калаулы заман. Менә шундый Рафис кебек бер унлап, җигермеләп җегетебез булса безнең, Татар милләте, татар язучылары мондый мескин хәлгә төшеп яшәмәсләр иде. Шуңа күрә мин, Рафис, сиңа бик зур рәхмәт әйтәм. Сиңа исәнлек, саулык телим. Киләчәктә дә әнә шундый зур иҗат батырлыклары белән безне сөйдер. Китабы. Рәхмәт, җиңелсезләр, җиңелсезләр.

Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать! Хәерле көн, кадерле кунаклар! Менә ничә генә көн элек, ничә генә еллар элек без инде бик җитди, бик эшчән, иҗат ягыннан бик продуктив булган авторыбыз, безнең университет дустым Рафис Корбанның Муса Җәлилгә багышланган һәм Әхмәт Исхаковка багышланган китаплары без презентациядә булган идек инде. Ә менә бүген бер елда язган өч китапның кадер кичәсендә, тәкъдим кичәсендә без катнашабыз. Бу тантана безнең Тукай көне, Тукай туган көн бәйрәме көнендә үтә һәм шушы һәм без шушы чарага ниндидер бер символик мәгънә киткертә. Шушы өч китапның берсе Тәрҗемәләр дип атала. Беренче битләрдән үк ул Хәйдәр, Мәскәүдә яшәүче Хәйдәр шахир, шагыйре шигырьләре белән Укучыны таныштыра. Ул шәхесне мин якын белгән ки, аның турында әзрәк сөйләшеп, әзрәк таныштырасы килә сезне. Хәйдәр Сөләйман улы Бәдертдинов, Нижгар өлкәсендә Сергач районы Чембиләй авылында туган. 45 нче Бөек Җиңү елында, 45 нче елда туган. Бик төпле, дини, көчле татар гаиләсендә тәрбияләгән. Аның әтисе Сөләйман бик укымышлы булган. Аларның гаиләсендә татар китаплары, татар журналлары, гәзитләре дә гел укыганнар, танышканнар һәм Әлбәттә, Тукайның шигырь җыентыгы да булган. Беренче, нәни вакытта ук беренче мәртәбә Тукай туган, бөек шагыйребезнең туган телен ул әтисе, әти, әтисеннән ишетә. Һәм шул ук елларда, нәни вакытта ук Тукай шагыйрияте белән, шигърияте белән танышып, анарга бик Шушы шигырьләр белән бит Тукаебызга мәхәббәт туа. Әмма тормыш уза, гаиләдә тәрбия тот алганмы, әм фронта сугыштан кайткан фронтовиклар белән аралашкангамы, Хәйдәрнең Хәйдәр бик гражданлык син хисләре бик каты характерында бик каты өстенлек ала һәм совет чорына хас булган бөтен тормыш этапларын үтә ул армия радио элемтә техникумда уку читтән тыш югары белем алу Аннары Мәскәүнең җабык фәнни институтларда эшләү, аннары дәүләт куркынычсызлыгы комитетына эшкә чакыру шушы гражданлык, шушы патриотик хисләрен тагы да ныгыта. Әмма, әмма шул чорда ул авган кырлары сугышында да булып кайта, барып кайта. Әмма менә яшьлектә мәхәббәткә, шөкер, шөкерәткә мәхәббәт туган хисләре аның өстенлеген ала. Ул яза башлый. Беренче шигырьләре 19 яшьтә армия газетасы сәхифәләрендә чыга. Ә Афганнан кайткач, афган кисләре, афган сугышы кисләре уже беренче җыентыкта, беренче китапта аннан бастырылып чыга. Хәзер Хәйдәр Бәдретдинов профессиональ шагыйрь. Аның уналты китабы дөнья күрде. Ул Мәскәү берлегенең әгъзасы. Һәм дә олыгая торгач, һәр шагыйрьнең читтән, Татарстаннан читтән торган шагыйрьләрнең Э, туган якка тартыну, туган э, татар культур, татар мәдәнияткә, татар тарихына тартыну, үзенең гаиләсенең, үзенең кавымның тамырларын эзләнү э, туа. Әлбәттә, бу эзләнүләр Хәйдәргә дә хас була. Ул беренче мәртәбә бик соң, 67 яшь, 67 яшь тулгач кына Казанга килә. Иң беренче адымнар ул үзенең укытучысы булган, булып дип санаган Тукай һәм Яңа Бистәдә урнашкан Тукайның каберенә барып баш ия. Әлбәттә, берничә мәртәбәдә Казанга булып, бу Татарстанның башкаласына аның күп, зур мәхәббәте туа һәм Аның шигърият шигырьләр җулларында бу мәхәббәт укучыларга тарала, укучыларга җиткерелә. Хәр читтән торган татар язучының зур Хыялы бар, ул үзенең иҗатын Татарстанда татар халкына таныту. Менә Хәйдәр Бәдретдинов бик, бик шул яктан бәхетле кеше. Аның 100 шигырен тәрҗемә итеп безнең Рафис Корбановбыз тәрҗемә китабын, тәрҗемәләр китабында безнең, безгә җиткерде. Һәм менә Хәйдәр абыйның хыялы тормышка ашты дип дә әйтергә була. Мин китап бу көннәрдә чыгачак, мин сезне Хәйдәр абыйның күп төсмерле, тирән мәгънәле шигърият белән танышуга чакырам. Һәм бүгенге презентация бүген кичәнең, бүгенге кичәйнең төп герое Рәфис Корбанлы, Корбанны тагы бер җиңү, иҗат җиңүе белән, тагы бер өстән өскә менү баскычы белән тәбриклим һәм тагы да иҗатлар алга да мөмкиннәр дә тачаклар. Иҗатлы уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Таң калдырып алтыннан каршылый нурлы Казан. Уятып күңелләрне яңгырый моңлы азан. Самолетлар, кораблар, поездлар алып килә җиһанның дүрт читеннән кунакларны бирегә. Идел суда чайкала мең яшәр бөек кала. Манаралары белән Кол Шәриф каршы ала, Ышана күз яшенә. Ышана үз яшенә. Йөрәккә яга бәлзәм. Мең яшәр бөек Казан. Мең ел инде баш вата Монда галим-голәмә. Шәрыкмы ул, гарепме, Таба алмый билгеләмә. Биш йөз елдан инде менә Казансуның ярында Сөембикә елавын ишетә халык монда. Йөз елдан моннан борын Югалтып ятим улын, Сагынып яши Казан Пәйгамбәрен, шагыйрен. Күрик бөтен байлыгын, Ач ишегеңне, сизам, Балкый күңел түрендә Зиннәтле, затлы Казан! Ә хәзер инде сәхнәбез түренә Казаныбыз кунакларын, кичәге бүгенге бәйрәмнәргә төрле төбәкләрдән килгән дусларыбызны чакырабыз. Алар төрле республикаларның әдәби журналларының баш мөхәррирләре һәм Казан утлары журналының 100 еллык юбилеена килделәр һәм шул форсаттан файдаланып, әлбәттә, якын дуслары Рафис Корбанны да котларга телиләр. Сәхнәбез түренә рәхим итегез, Казахстаннан Алтын сака балалар китабы нәшрияты баш редакторы Саят Камшиев, Кыргызстаннан Алатау журналының баш мөхәррире, Кыргызстанның халык шагыйре Маркабай Ааматов. Әзербайҗаннан Бөтендөнья төрки яшь язучылар консультатив советы әгъзасы Илгар Исаев һәм Башкортстаннан Шоңкар журналы баш мөхәррире Айгиз Баймөхәммәтов. Хөрмәтле дуслар, рәхим итегез, сүз сезгә. Хөрмәтле

Һәм бер, һәрбер экспонат алдында бер минут торһаң, унике ел сыкмай карар кәрәк, ди. Һәм Рафис Корбан да күп кырлы иҗатчы, балалар өчендә дә, драматургия ла, проза ла, публицист та, оештыручы ла һәм башка, һәм башка. Һәм шулар турыһында сак кына һөйләһәң дә, безгә бында ике төн йокларга туры килер иде. Шуга кыска гына итеп әйтәм, Рафис агай, без һезде хөрмәт итәбез, башкорт язучыларының кайнар сәламен,

пенсиядә санала. Ләкин әле лаеклы ялда дип әйтергә иртә. Шул биш елда ул дүрт роман, ике повесть, күпләгән шигырь һәм поэмалар иҗат итте. Менә дүрт ел инде Казан утлары журналының беренче санында Рафис Корбанның әсәрләре басылып килә. Бер ел элек Рафис абый Казан утлары журналында эшли башлады. Ә хәзер инде сәхнәгә журналның баш редакторы, язучы Рөстәм Галиуллинны чакырабыз. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать! Менә безнең хөрмәтле рәисебез Ркаил Зәйдулла сөйләгәндә, минем искә төште, аның турында Түбән Кама театры директоры Рөстәм Галиевның әйткән сүзе чагыштыруы. Ркаил Зәйдулла ди, менә, Ятгатта тыныч кына үз көенә генә утлап яткан көтү өстенә калкулыктан ыжгырып йөгереп ябырылып төшкән һәм бөтен көтүне туктаткан тынгысызлаган үгез кебек үгезгә ышанулый. Чыннан да, менә Рафис абый да рун сүзен әйтеп була, чөнки Рафис абый кая барлыкка килә, анда хәрәкәт башлана. Ул, дөресен әйткәндә, үзе дә тик тормый, безгә дә тынгы бирми. Ул шундый менә теге тиктормас, Эшлекле кеше. Дөресен әйткәндә, ул безнең Казан атлары журналына килеп, безнең редакциянең табышы булды, чөнки ул чыннан да менә дигән редактор, теләсә кайсы командировкага чыгып китә, һәм инде үзенең аның авторлары бар, һәм инде, дөресен әйткәндә, Рафис абый үзе дә безнең редакциягә килеп отты дип уйлыйм, чөнки мин аны күрәм, эшкә бәйрәмгә килгән шикелле килә, аның аерылышу даирәсе киң. Бик яратып эшли. Әмма дә ләкин Казан утлары журналына килеп аның бер оттыруы булды. Менә сез әйттегез, соңгы өч елда ничә роман язды, ничә әсәр язды дип. Казан утларында бер ел эшләү дәверендә аның бер генә әсәр дә язганы юк. Әйе, бер әсәре генә бар. Дөресен әйткәндә, чөнки соңгы елларда Казан утлары булсынмы, башка әдәби журналлар булсынмы, Безгә Рафис Корбанның шулхәтле күп санлы әсәрләрен бастырырга мөмкинлек калмаган иде. Инде менә хәзер ул безнең эшне җиңеләйтте, язмыйча без инде хәзер аның теге аның әсәрләрен бастыра алмый башлаган идек, чөнки шулхәтле күп иҗат итте соңгы елларда. Әмма без инде теге үзе шикелле генә тулы сөйләшәбез инде. Рафис абый, теге сез мине буш кул белән сәхнәгә чыккан дип әйтмәгез, без Рафис абыйга коллектив исеменнән Бик яхшы, затлы ноутбук бүләк иттек. Мин инде теге үз яза торган дип әйтер идем инде язучылары. Һәм инде менә күптән түгел генә Рафис абый әйтә, яңа роман яза башладым ди. Димәк, безнең бүләк аңа килешкән. Ул романы да безнең аның бик яхшы, затлы булыр дип ышанабыз. Мин инде менә безнең татар халкында бит инде кешегә төрлечә бәя бирәләр. Рафис абыйга бер генә төрле сүз белән әйтер идем, ул егет кеше. Гомумән, тормышта да, иҗатта да һәм инде

Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшин башкаруында Казан утлары җырын тыңлагыз. Илгиз Закиров музыкасы, Разил Вәлиев сүзләре.

Кадерле дуслар! Танылган балалар шагыйре, драматургы, язучы Рафис Корбанның 65 яшьлек юбилее уңаеннан нәшер ителгән өр-яңа китапларны тәкъдир итү кичәсе ахырына якынлашып килә. Без аны Наҗар Нәҗми сүзләренә иҗат ителгән татар теле җыры белән тәмамларбыз. Башкаралар Рафис абыйның якташлары Ризәлә Уткузова һәм Рамил Зиннәтов. Каршы алыгыз! Бер сүз, рәхим итегез!

Дөньяның, кешелек дөньясының һәрбер көнен дөрес иттереп, тарихка кертеп бара торган кешеләр. Менә нинди зур дәрәҗәле менә шундый киштә кешеләрсез. Чөнки тарихны язучылар күп, әмма ләкин дөрес итеп менә сезнең кебек кертеп бара торган кешеләр бар икән, менә дөньяда тарих иң дөресе булачак. Мин гомерем буе Менә шундый иҗат кешеләре белән сезгә сокланып, сез эшләрегезгә сөенеп яшим. Мин үзем табиб. 48 ел гомеремне медицинага багышладым. Менә әгәр дә табиблар, язучылар, шагыйрьләр, драматург барсы да берләшеп эшлиләр икән, Җир шарында бөтен кешеләр дөрес, сау-сәламәт булып, бер-берсенә дуслык кылын сузып яшәячәкләр. Менә шундый кешеләр менә бу залда. Рафис белән без танышканда, беләсез бул ни иде? Безгә ул вакытта 23-25 яшь тулды. Студент, студент, студент. Әйе, мин студент идем. Рафисны менә хәзер карап тордым да, Рафисның башында без бөтенләй барыбыз да авылдан чыккан кешеләр. Менә бер кибән чәч ия. Без гүгү, кылыбы. Бумала. Бумала. Әмма ләкин әмма ләкин әмма ләкин минем әле башта бер ак чәч тә юк иде. Рафисның менә чәче ахыра башлаган. Шул вакытта Рафис Менә бүген бик күп сүзләр әйтте. Менә дуслыкны беркем дә сөйләп тә алмый, сатып та алмый, берничек тә. Менә ничек тә без таныштык та дуслашып киттек. Менә хәзер узган елларны, узган юлларга карап, башы нәтиҗә сагында бер нәрсә менә уема килә. Рафис үз характерлы, үз кылыклы кеше, әйме? Аныкы кебек кылык беркемдә дә юк. Әгәр дә Рафисны тәртәгә ташкача мин алсам, кошмар. Аны бит дуслыклы кешенең характерына карап алмыйсың. Әгәр дә Рафис бөтен җиргә ярашып, бөтен җирне, бөтен почмакларны, бик күп почмакларны әйләндереп йөри торган булса, Рафис Татарстанның мәдәният министры булып эшли торган кеше. Андагы менә аң, андагы анализ ясау эшләргә бик көчле. Менә монда Ркаил бер сүз әйтте. Син, Рафис, 65 яшькә генә чаклы яшәп, синең грамотаң да юк икән. Менә шундый бер катлы кеше, әйме? Бер катлы кеше. Бүген Рафискә яздым. Рафис, дустым, Рафисның беренче январьда туган көне. Яңа ел карышлаган саен, ел саен мин Рәфискә җөгерәм, аның белән аның туган көне. Бәрәбез. Бәрәбез инде, дөрес әйтергә кирәк. Тормыш бит инде. Менә бүген Тукай көнендә 20 апрель көнне безнең донорлар көне булды. Барысы да шундый изге эш менә көннәре. Бер нәрсәне әйтәсем килә, менә яшь вакытта февраль аенда татар халкының беренче

Кәеф күтәрде генә, кәефле барыбыз да урамга чыктык. Урамда җабалак-җабалак кар җава. Без рәхәтләнеп җырлыйбыз урамда. Рафил Шәүкәннәр менә һәрбер көнне тарихка кертеп барасы дип әйтте, менә нәрсә ул дәлил дип Рафис бик матур шигырь язган. Кышкы төндә Казан урамында изәүләрне чишеп, киң итеп, без җырлаган идек яшәгәле тормышларны җырга тиң итеп. Менә шундый шигырь. Менә ни нәрсә белән дип Нәрсә белән дип сөйләгән идем, әйтеп тормадым шигырьне. Рәфис миңа менә Рукаилне искә төшерде. Болай дип язган. Кеше өчен инә дә бүләк ул дип. Каләм дигәнең, әйме, Рәфис? Менә сиңа каз каурыйны ясалган, менә каләм. Менә Язадыр. Лордлар язган бу не белән нау фирма чыгарган. Менә Рафис мызы бер Рафис ул шагыйр, язучы, драматург, дус кына түгел. Рафис гомумән балта остасы. Матур балта табылмадым белә бит әле. Рафис белән төзедек тә дача да салды. Әмма ләкин бер нәрсә ирләр өчен бер шундый не инструментлар. Монда чүкеш тә бар, ачкычлар да бар, безләр дә бар. 40, ай, 78 төрле инструмент. Моның белән бүреп тә була, сүтеп тә була, барсын да. Чын ирләр бер сүзне берне әйтмейчә калсам, кеше әйткән сүзен әйтергә тиеш. Эчеңдә калса, эч авыр да. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, табиб буларак, барыгызга да кешегә иң кадерле, иң кирәкле әйбер булган, чөнки ул әйбере булмаса кешенең язып та булмый, композиторлар да яза алмый, шагыйрьләр дә.

Ул Әгерҗе җегете, аның туган авылы су астында калган. Безнең сусаклар сизегән вакытта Рамил ул ул вакытта миңа төшләр куйды. Төш врачы иде ул. Ул төшләр кителеп беттеләр, хәзер менә Рамил уже төш врачы түгел, кан больницасының баш врачы. Каныгыз